Kaka ne aseng'isi motelo kane jawinjo mara, maendi en chenro mari ma bende biro ni kanyo endi chieng' wuok tich ka wuok tich mar ng'eja thum mari kawuono ni endi e bende wendo molem ma studio ka endi en bende wendo mabiro miyo kinde mondo onyisa ni to en ng'a e gi nyinge owuon.
An gi nyinga ang'era kaka Omari Nash.
Nyingi Omari Nash. Yes. Eh, okawa kinde mang'eny ahinya mondo amanye Marinas imondo ka idie Jay eh. mondo wagoye mbaka kaachiel eh. wang'is jowinjo gi eki to Marinas ni en ng'awa mm. to otimo ang'o oganda mang'eny oseromo kodi kuonde mopogore opogore mm. gitimo chenro mopogore opogore to kawuono ni endi mm. en mondo wago mbaka mondo inyisgi adiera ni ma endi samoro e gima timo muwinjogo samoro gin mana mbaka kuom ji Uh, umari nash nyinga nyinga manyinga iluonga ni umari nation koro nation te need to be umari nash you know koro wan gi umari nation then umari nash the artist koro an generally am entertainer entertainer means anything manyalo miyo ng'ato mor atime generally you know there is difference between a comedian and entertainer yeah because uh, you do several things Atimo comedy, atimo the skits, I do the play, um, acting, I do the parody. Yeah. So all sorts of entertainment. Inyiso nyiso ni temo wacho ne jowinjo ni itimo gima miyo nyalo inyalo bedo gi mor kinde duto te. Yeah. So generally I call myself entertainer Mm. omari the entertainer Omari the entertainer. Mm.
Koro adwaro ni mondo kapok wadhi nyime timie nyingi moro machieng' moro achiel kendo awinjo ka ng'ato wacho kata kama ne intie Mm. ni ipakori gi nying moro Ehe. ma bende nomora ahinya. Eh. Adwaro mondo inyis jonyuol ni to nyingi chande Eh. ipakori ga nang'o cha.
iluongo ni omari na chieno jamane mbele chiene mwaneno mbele mwaye oko kata omari Ah, dhako yie miyo chwore alot to bende gima mit samoro be gidenda ni mari dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod ochwako siti Dhako nigi chak kubni ariyo duto te. to pod ochwako siti rumo Siti romo ti. Eh, an nyinga based on dhako Eh, nyinga based on dhako inyalo wachore ni dhako yie tedo manya Mm. to bende oganda Hey. All this digi da kongul. Da kongul. Yeah. Yo kama na nyinyi wenye mara kaki wenye kanyo ni ndangi suni pe mara tari wangi mana kamuno ni ningi mama eh, eh, Omari Nas kanyo ni mm. bende waburo go kode pa kamundo ngisa ni tano gini mano kao okenge mane mano kao matinde to nogolo nying mara MC kuome. Mano ili wangu nongiso kanyo ni nikeche sane doka fanya ni MC onge kuome. Eh. Mano nongiso moto kapu ngiso kama no ina mundo ngisa no chapo tijini ndi karango kama ndi mm. mondo bende jogo kima pinyo bende gimi jingo kanyo ni.

Seneno ng'at moro ma walo ng'enyo kuome cha. So naneno ne onge tiende ka walo ni ng'eny kama then walo ne nyalo bedo tich. Mm. Mane ok walo okoro bedo tich. Eh, mane omiyo nyenga moro nungore ni e e e ujinga. You know, mm. kaka ujinga. Mm. Ndio paro nyingno endo. Because I had a lot of ujinga. Ojinga ne ng'eny kuomi. Ojinga ne ng'eny sana.
Maana ikawo nyingno koro iketo kuomi. Ojinga ne ng'eny molo kata buk. Mm. Koro awach ni ng'eny piny kaendi you never know. Samoro mission mono mi ne mar ojinga kabisa. Because all of us cannot be serious. Mm.
Jite ok nyal bedo kanyo ni ono kete mapache weche mag somo. Mm-hmm. Nyaka jomoko kiere matin. Nyaka jomoko bende. Mm-hmm. yude molegeza matin eh. ma bende kuma seriousness nitiere no ng'ato pod ong'e ne nyaka walo ma en walo en walo ne moketo mbele moko da wach machielo eh, koro mane in mane an koro yudo ka ng'ato wacho ni bwana mari we walo mang'eny hmm. an walo mang'eny koro an koro mane in koro iseyudo ka ng'ato wacho ni de walo dhano mhm. koro an e walo hmm. eh, but walo na no ok adware walo ok idware walo in koro walo ni no ok idware walo koro walo ka an awalo ka mang'eny kabisa Yeah. kendo atugoga mang'eny kabisa Mm. but e walonano ok adwar e walo e tukano ok adwar e tuk Mm. e milanano Ok idwar e mila.
Eh, Mibadala winyo mano kane chako weche dieki tineno ka bende wang' na penji mbele kanyo Mm. idonjo e weche dieki mag eh, ngolo kendo bende ajawa winji maber mokalo to ang'o gima ichako godo kapok ichako weche mag ngolo gieki Eh, mano kinde mane timo moloyo nikech ngolo ni chako machiegni kaluwore kaka bende aseng'eyi matin mm. mm. uh, uh, I've been making several comedies yeah. to accounts gago osebedo ka kaka maber mm. gisebedo ka gibedo gi followers moko to gilal because um, na base badala yenye I do much time can go then pacho kani an pacho koro I never knew these things of copyright and the rest mm-hmm. koro inyalo yudo ka naloso kata comedy moro mamit kabisa kata mana gi thumbo ng'ano mm. to iyudo ka ng'ano strike an ing'e ni an omakiaga mm. koro bang' strike kendo strike moro kendo strike moro mm. malor ni weche goeki mag mbui mag mbui nyiso ni ne ok in gi ng'eyo kata ni onge lony ni samoro katiyo gi thom ng'ani endi onyalo kona chandruok bang'e mm.
na akia ing'e ni jahom cha bwana ikia kabisa in ikia bwana in ing'e in samoro iparo kata ni promote ng'ato kamano kare inyo ng'ato inyo ng'ato eh. so such like Koro mm, natimo gatima acting studio then I took much of my time katimo to naonge ga gi kumiketo koro anyalo timo tima to atere cyber koro jo cyber go noyarogi mhm. to an aonge kodgi mm. eh, then koro achako timo acting ka onyalo panda na use uh, looking at least to meet
ngiso ni neno ng'at moro mane ng'iyo ni ng'at niendi kopo ni aluwe ti to samoro lekna ni nyalo chopo ka yeah. omiyo nitimo kamano mm. koro en mana ndowe ma koro ka naoro ne aoro ne aoro ne gik moko okawo long time kapok odwoka nikech nowuoyo wuoyo e messenger yeah. ng'eny messenger samoro idonjo donjo e facebook itimo gige ni to ok idhi e messenger yeah. koro iyudo ka aoro ne message e messenger it will take time for Luoji Panorama mondo oloki.
Eh, koro nitie clip moro ma watimo mhm. ka nwadhawo gi kupe. Yaani nwadhawo gi ng'ato mhm. jemo this eh. jemo jemo jemo jemo ni ine aneno kod onjo ga live ni uno jemo eh, jemo ng'eyo ya jemo no koro nwatimo kode clip moro mhm. to nadhawo kode koro nachalo ng'ama dhawo gi ja Nigeria Eh? koro kadhawo kode to jemo wakat Mhm. tamako kube to ariyo Mhm. koro jemo lal to kube modong' kati Kiting'o kuomi.
kating'o kube koro mane mane clip mana nochoyo Mm. koro kochona tayudo nomanya Mano nomiyo omiyo obedo gi e- e- e chia moro kuomi ni samoro nitiere gimoro maber kuomi. Exactly. Omiyo nomanyi ma uromo kode. Eh, koro penja ni kijana na ma edit niga videos pita koni a edit kenda mm. koro kan mane kaka wachako wuoyo galoji panoran moko nane kare bi town mondo imanye mm. koro kabiro town tamanya loji panoran manye nikech ne en gi namba in gi namba ne eh, koro nasebedo gi namba ne kamano koro en mochako tera jawo chako tera ka ka Fred Fred Jakadongo. Fred Jakadongo, mm, yes. Mm. To mano yudo ka um, paro digi tago ga. Mm, ma ja boya.
Na ero loko ga, na ero ga loko ga to be kata mag Nyasaye. Mm. Na oyudo kwa segolo gi kata moko gine ne. Ngima mopande, ngima mopande. Eh, mm. kuri kwa loka kata Ekube mopandi kupchanga mopandi mm. kube mopandi kupchanga mopandi polise noyudo kupchanga mopandi polise noyudo kupchanga mopandi yawa koro naheroga hera loko thum kawinjo ka ng'ato Werul moro mhm. taloke galoka. Mm. Koro apane gini to koro biro mana chien ka ajawa thimo osedonjo kuoma ka luoch koro oserwake ajawa. Mm. Eh, aluoch oseketa the MC. Okay, the MC. Eh, omiya microphone to ke gima dwa wacho. Mm. Koro sometimes aluoch eh, yuayo kata chien to kuna ni kana kundi kama tu wacho kama ka wacho kama tu wacho. Eh, koro wadonjo kocha. Mhm. to oko line wasepuonjore koro ka donjo go jecha to at least yot ang'e ni kowacho kama tiwacho kama wacho kama mm. mano mano yudo ka eh, onyulo koro donjo Onyulo uh, mabende timo acting eh Onyulo be koro bedo trended because Onyulo was not in their job mm. kuri kundi wa Onyulo mm-hmm. iko wacho kama wacho kama mm-hmm. wacho kama mm-hmm. wacho kama siaya

an naonge gi lines mag ajalo mm. ne an gi walo moro ma nyadala cha walo moro minyamiyogo jo dala nyiero kamano to nyiero but koro ka ji ng'eny tiyudo ka pressure nitie bwana ma kata gibiro wacho kuom lalo te mm. eh.
ka ji ng'eny miyi luoro nyalo eh. dago luoro moro miyi luoro bwana mi sweat marach mm. but ah, kamano e kaka nadhi ma koro wadonje ajalo mudonje yawa mm. adwa ni mondo bende iket it jowinjo kata bende ilorna line moro kuom kumi mokwongo niluongo ni ma bende anta anyalo anyalo wacho ni ne moko kani so kata ko ni ne mokwongo eh. iluongo ni japeto japeto to ni nobero na uh, japeto thing uh-huh. japeto mm, Actually, it came ni ineno gik ma ji wacho. Ji wachoga ni jothum nigi dayo. Iwinjo. Experience, experience nayudo mane ajamo kaeni. Iyudo ka iwacho ni jo- jo- jothum ni ka gidhi. Iwinjo. Kasto iwacho ni ng'ani ka thum osetamo kod ok dala. Iwinjo. Mano mbaka minyalo Eh, mano mbaka migoyo.
Koro napenjo ni

Koro wabet wabet uh, kumoro kama then we were to do a certain clip to jomoko leyo. Koro we were only three people. Mm. Arun, um, Japeto to the end. Uh-huh. Koro we were thinking of uh, a clip to do. Mm-hmm. Then arekodga arekodga gik moko kobirona kaka mago walogo tarekod koro ang'iyo one of the recordings ayudo kumoro mana wache wach dayo Mhm. to gi Weche mag omwom. weche mag omwom Mhm. kore ma ako wa practice kanyo japeto japeto biwinjo ka luongi Mm. then japeto gi arun Mhm.

ng'ato dwoko ni gidwoka mano pesa ni miwacho no koso mano pesa na mikona koso ma mono takia eh. te koro yoro dayo wabiro kethe kite mm. mano dayo so koro wakete into a song mm-hmm. then uh, wawere koro kwasewere to ji wacho ni ah obera dhi uru studio mm. mano nwaposte posta clip kamano mm-hmm. then people like jomoko ne oofo kata ni dwa chulo nwa studio mondo odhi ogole koro winje to eh japeto marwa japeto bende winjo kaluongi o winjo tawinjo kiluonga gimidwa natimo takia Koro ing'e ni an gosiepo iluongo ni Othure Jawai. Mm -hmm. Othure is always my great friend. Yeah. And uh, will always support me. Yeah. Koro owacho ni bwana gini wanyalo gole. Mm. So wadhi e studio. Mm -hmm. Koro kaka kare nosewinjoga kata gino ma bito oselose oselose en en gi interest koro kwadonjo kacha to osechwadonwa bit to waketo thum Ye ka trend ipa ni en thum mano mako piny ahinya kanyo Eh, inde kendo jathum. bende anyalo paro ni an bende wuon nawinjo ka thumno ni chal kagima ng'ama nowere Eh. ne nigi obwongo matut ahinya Mhm. nikech yudo ng'ama create gimoro mapiyo mondo omak e chuny oganda moloyo to piny masani endi Mhm. ne en puonj makare ne Mhm. jogo eki mane ochiko itgi Yeah. Eh, we akwongo achako amiyi puoch gi pak kuom thumi moro mane igolo chien kaendi nikech igole e- e- e- e sa matin ahinya kuom gima ne trend Mhm. Kama kanyo wuod kanyo wuod gi Gamila. Kanyo wuod Gamila.
Awinjo kikawo mm. bit no endi mar jango mamoro. Eh, tikete ikele mari mm. tiketo godo gima ne trend chande. Yeah. Mondo oganda ong'e kata oganda owinje koro e yor mar thum. Leka ni timo mai. O generally anyalo wacho ni An aheroga adil gi gima iluongo ni the trending issues, current issues. Mm. Ineno? Mm-hmm. Like ka yudo gimoro mm-hmm. to adwa nakete but koro adwa ni a communicate gi people into the music way. Yeah. Gimomiyo adhi music way, music it's very easy yeah. for you to do it even alone. Mm. Nikech yudo ka Nairobi ka people are very busy. Yeah. Koro moment ma pod irito ni chok ji. Yeah.

Parody en kuma ikawo pit mar ng'ato yeah. tilosogo gima opogore mm. message mopogore mondo ogere ng'eni wan gi cover to wan parody cover en ni tiende ni inyalo nuo wendo dongo swag the same way but maybe beat iloko kata mm. itemo luwo kaka beat no dhi yeah. iwinjo kaka ong'eyo rundo rundo koro i can decide maybe to put it in Catholic way, mm -hmm. in SB way, way, or kata in Rumba way. Mm -hmm. nyalo dhi ong'eyo rundo rundo nyadhi nong'eyo nyono nyono. Uh-huh. Ineno ka awero exact things mondo dongo wero. Tikore kele e sauti mopogore.
Mane iluongo ni cover. But parody uh-huh. en igo aga thumbo dongo exactly mm-hmm. but wende iloko message iloko message iloko eh lakini bicha tan macha eh kakiwache ni Asworo kona kama, amata kona kama, omari wuoyo moko ing'eni be iwang' noidho ma ji yodoke pimo pi hmm. mogo wang' noidho ma ji yodoke ng'ado kuon hmm. kora mata kona kama umari wuoyo moko

And for their information, anything my trend, I have to work on it. Yeah. For entertainment purposes. Yeah, you know, yeah. Jomoko kachi na koda mawachi ni iyudo ka jomoko biro kata ndiko kanyo ni bwana los thumi bwana weketho ne ng'ato thum yeah. to kia connection wagi jathum like uh, onyipa pejei onyipa pejei is uh, anyalo luonge ni kaka my father now mm. kech onge samoro moro manya dhi mbita ma we mok adhi konyango papa jay motende na mwachiem dala eh mm. ma in fact kapok achako kata gigi mm-hmm. i remember nyi papa jay telling me ni body ngani ni ruol minyalo ng'e mm. and uh, you are also talented yeah ibro the fact kapok pok agolo paro di moro moro mm. koro i know who nyi papa was ni ng'e ma kata ka naloso thumno yeah. alikuja kwangu akaniambia akani congratulate mm. wacha ni bwana ibidi golo be in Nairobi mm. something of that kind yeah. koro iyudo ka fan to bire bira ma ok ong'eyo eh to kodi ni bwana los thumbe ni bwana waketho ne nyipaka jene thumbe eh mm. but on my side aneno ni it's also a promotion kamano iwinjo nikech sama itiyo gi thumno ji wacho hey mathumbu nyipo pa jaicha at least you remind people iwinjo winje thum eh thum mono kalo koro i can say ni um, anatiyoga mostly I, i use the The Luo the Luo what? The Luo tunes. The Luo tunes. Emi tiyo go mang'eny kanyo. Nikech wa promote gigewa mag Luo. Mm. Though ne e piny Luo ka pod wan gi problem moro matin. Ng'ato koneno kitiyo gi such like beat to maybe jomoko nyalo ng'ur. Nyalo bedo ni ng'ur kri beat. Ang'o miyo beat na emo tiyo? Though an joma asetiyo gi beat gi, mhm. onge ng'ama asewinjo. pero kamano nyewinyo mara mana kaka iwinjono endi en pod mana mpaka ka in gi eh, omari nas ma bende wakwongo mpaka ka in jotemo nyisowa ni to gin okenge mage mosekawo mondo bende odonje weche goki mag ajawa nochako kanyo to sudi kanyo kano mane ma bende osegoyo kanyo endi kapok wiye wil eh, omari dhani mondo bende iketo it jopiny go e kima nitong'eyi kaka mc omari nas to sani endi loko nyingi in omari ang'o mitimo kama endi Oh, igari kiwacho ni MC Omari Nash, mm-hmm. we expect to be seeing you MC. Mm. Koro ing'e ni MC kochako yudo ka golo parody, MC act, MC. Igari kibedo MC which means you are constricting yourself. Mm. You restrict yeah. to be an MC. Mm. But koro

parody the parody cartel kata the parody cartel omare lach nikech eh, parody ne winjo ka mit na kasto omako piny maduong' sana maduong' sana nitie jomoko ma are not interested gi these action things kabisa ma ji timo mm. but inyalo timo your comedy mm-hmm. in a song kendo ta ing'e ni comedy

In miluongo e jachode no dau no chongi chongi eh ya wije ka in miluongo e jachode no mhm. chongi in miluongo e jachode no mm, chongi eh. ng'ato luongi ni jachode tija migori mm. ng'ato luongi ni jachode tija siaya mhm. kasi yudo kumopenjo ni ne In milayo ka nasero ne dau mane? Mhm. Jok mas- makuodha nasero mine meru mane? Kar manyo mogo tibedi ilando ng'ato tim tiji. Eh, mano nitiere.
Omera mogo ero to in ilando ji tim tiji. Aha. Koro iyudo ka ok ochuno ni nyaka ng'ato ne gino kaka bende jomoko lando ji. But you can just get the message Kamano. ng'ama kawe positively biro kawe Biro kawe. ng'ama biro kawe negatively ka Mm, mm, kawe mm. yeah To ang'o mane ji owacho e kinde ma bende ne igolo thum idieni? Kiambeta ting'e gi malo. Ang'o mane ji owacho kane keche ni ma ne igolo wangla to koro ikele e keche mag mag gospel. okay uh, this one is just uh, the creativity thing so odongo not hit by that time and he was my friend Yeah. uh, koro apenjo ne Koro wakete ni Odongo ne ja SDA. Eh, iwinjo? Aha. Odongo ne ja SDA. Aha. Koro item imagine because uh, wende Nyasaye gi tin ma, ma hit kaka sani ndagi Odongo Swami hit. Yeah. Anyalo mana paro wer minyal pim minyal pim go jogi en mana Chungu yamo yamo. Chungu yamo yamo. Mongata ngata ndoke. Kamano. Akonya chungu yamo yamo ng'eny. Chungu yamo yamo ng'eny. Ine minyalo chungo yamo chungu yamo yamo ng'eny. Ine minyalo chungo yamo chungu yamo. To odongo minyalo yudo ko ochopo level no bwana mangata ngata. Atutinge gi malo. Kamoro amora mikale.
Kete kama. Kata chomo tinyo kuyi.
Eh, en tinge gi malo. Kakre mana okamba.
Eh. Mm. Koro ne luongi imagine ne ipande ka nudo muswa. Nyalo bedo ja SD. Koro mano ne wend SD. Eh. Koro en Antunya mbito itinge gi malo. Mm-hmm. Ani nyamita tinge gi malo. Ikete kama bangi makaka maya wange kana. Which one do you know? Mano is this. Mano is this song now.
Akizidi mbele tena jamii jomara kaki vinyano edi pod ne pamari nas ka indi man koda e jai media studio kanyo timo limbe mare mondo bende wako kode mbaka mm. kotenore gi weche go eki mag kom matinde bende iwacho ni oselal ya nya jawo semae e kanyo indi kino lal e weche mag jawo we kanyo weche manotimo chon kane mako kode mbaka sani mondo ler no ka indi Ang'o miiko ne jopiny sani? Sani wabiro gi Linda. Linda Paradise Loden uh -huh. ma in fact I know ni my producer is here uh -huh. kapok ang' watieko ang' waonjini matin mm. my producer is Othure Jawaya and uh, I would wish ni ng'ata ng'ata ma watch yeah. unyalo support unyalo dhi YouTube ne kacha yeah. usupport because uh, An an gi an an gi mission mare en ni wa support upcoming artists kamano te mondo obed nikech an achandora sana mondo mi ayud ayuda ng'at moro momako bada. Kata mondo chop ir ir ir ma ma ng'ane eh, iluongo ni jipanorama. Jipanora, Mm. it took me a lot of time. Yeah. And uh, I can say kama takata winjo kane I take take Mhm.

I know kaka ambe nachano kamano. Koro an adwaro ga ni ng'ata ng'ata ma ma nigi potential mhm. wa promote uru nikech ng'eni uh, wan kaka joluo gima tamo promotion en aena nyiego maybe ka ng'ani wan noloya eh ka promote ng'ani yeah. ka promote ng'ani to dhi loya onyalo bedo threat gi dho kisungu eh mm.
An aparo ni ati anyalo wacho ni at least ase change ngima jomoko achiel ariyo adek ma gigombo bedo MC. Mano momiyo kata ka koro nyinga withdraw from MC. Ang'e ni amba miyo gi opportunity ma sani ka ng'ato manyo MC to oyudo mana MC moko man is no longer mm. but not that I don't do MC which means atimo gima iluongo ni entertainment package MC atimo music atimo hmm? dance atimo uh-huh. acting atimo uh-huh. uh, adverts atimo promotion atimo mm. interview atimo mm. so such like
kanyakla so mc mano nyiso ni achikora kuom chiel mm. eh, achikora kuom chiel but uh, kopo ni inyalo neno inyalo neno ka an gi fredija kadongo uh-huh. but atimo ne ema jalamo advert An gi Fredi Jakadongo, but atimo ni Odongo Swag at in fact in the Luo music industry uh-huh. ng'ama koro miya ga tich kabisa machula instantly mapok wayware wendo Odongo Swag. Eh, en omiya tich gi pesa. Mm, pesa biro pesa biro gi tich ka. Eh, kuri gini jo jo koko se pende ni bwana mumiyo advert mano logo zwa gi timo gi nguvu. Pesa se donjo. Eh, lakini moko ka mhm. Itimo to wacho ni bwana be ang'e chula. Mm, in gi in gi par ariyo. Eh, in gi par ariyo. Ah.
Then joangla be committee. Aha. Wacho ni kaka ka in MC mar Omari. Kitimo ne adwa. Onye chuli oneno ni mano right, mano right, mano right ni. Na ah, mano right. Mano right ni ni tim. Ni tim ne eh. itiyo kanyo ni be ni tim. Temo gino. Kwenye iyudo ka maybe committee inyalo mana landa landa ni oh.

ma apani ok inyal remember jok ma oidho go ga ok anyal paro kata achiel mane momiyo kopo ni chandri Nairobi ka mhm. to en jukumo gi kamano nikech ng'ama nokeli Nairobi o kamano jok mane idho go ga ribo ok inyal paro ok inyal paro ng'ama nong'ado ni rishik e wad nosetho nosetho idwa ibo blame koro nyaka itim gigegi iti ne itimo bwana in in in fra kopo ni gima itimono inyalo kadhi kodi maber yeah. weng'eyo gima ji wacho Atim gino gi ber. Jogo we owuo.
Ah. Tim gino. Akodhe wacho niya. Okay, people blame the Akodhe ni ne wuotho ka Ani, okay, joma rwako lewni ma rwako kanzu. Ipo ni ko kipimo gi Akodhe account ah, mar Akodhe to gi ng'ama nigi pesa. Akodhe nigi pesa?
Yeah. Mm.
Mamwa pok aneno kata bambi. Mm. Mamwa madala.

Atim gima nyalo miyo an komora kadhi mbele. Atim.
Mm. Eh, dogi neno kata eh, ahero jambo miluongo ni papati. Papati ogolo to moro manyien iluongo ni na mhm. dhano chalo liu. Mm. Dhano chalo liu. Chalo liu. Mm. Manyiso ni liu king'iyo en gi kalas mang'eny. Opogore opogore. Ok inyal mor nikech samoro ng'ato ohero mana yelo. Mm. Ng'ato bo to mineno ohero yelo ni en en red. En en red. Eh, to ohero yelo. Mm. Ng'ato be green. To ok en green.
To ok en green.
Mm. En green but ohero violet. Iwinjo gi? Awinji. Ko inyalo yudo ka umari advice niya. Oh, amara jwangu. To in ayudo ka gini beri ahinya. Mhm. En media. Chak media mar Kiswahili. Mhm. Ibiro dhi fa. To mari no temo content mar dundo.
Ito no tolani mondo wita. Ogo wili e pil mondo wene. Awene. Eh, kecho mari. Okatimo gini. Mhm. Gimitimo ni donge matimo. An debe timo. Kora kuni ni bwana ni tim gini. But tim Kiswahili biro dhi fa. To mari bende ananaka dhi maber. Mondo otime timo gini.

Eh, nyiso ni to koro oganda gi ki ma gombo ni samoro itim ne ger bat ma gombo samoro rom kodi Mm. ma gombo ni samoro bende ok ogombo kaka koro ba ka jon kunya kanyi inyalo Mm. yudi na Oh, Omari Nash ni kumoro amora. In fact, kidhi e Facebook en Omari Nash, kidhi my Facebook. Ok, an ok awachi ni Facebook page. In manye manye Facebook kanyo manye manye Omari Nash.

be marwa mm. eto koro en gi eh, iluongo nango followers mabet duong' matin we are at about around 17 mm -hmm. 17000 yes cut mondo mi ibet